It-tim tagħna ltaqa' ma' Stephen sabiex isir jafu aktar mill-qrib. Meta nikteb għall-adolexxenti u ż-żgħażagħ, ħafna drabi ovvjament xorta kollox jibda mill-idea. Huwa l-mument fejn ħafna drabi jgħidu l-awtur ikollu spirazzjoni. Dak huwa l-mument tal-idea. Pereżempju fil-każ tal-ktieb Jarmuk, kienet l-idea li marbuta mal-isem tal-post li kien fl-aħbarijiet għal ħafna żmien u malli kont qed nisimgħu isa bil-mod ftit ftit daħlet dik l-idea. Malli mbagħad ikollok l-idea tibda tibni daqsxejn il-pjan eh, ftit ftit ġo moħħok u mbagħad ovvjament poġġih f'tqassim ta' kapitli ħafna drabi, ġifieri nqassam il-kapitli nkun nixtieq għalmenu jiena nkun nixtieq li jkolli l-idea sħiħa tal-ktieb qabel nibda nikteb, u allura dik hija xi ħaġa li li nkun irrid inlesti u toħodli ħafna ħin qabel inkun għadni biss bdejt l-ewwel kitba. Imbagħad waqt li qed nikteb u fl-aħħar jiġi jiġi l-editjar li li nirrevedi u nerġa' nirrevedi ħafna drabi sakemm imbagħad ikun il-prodott finali. Iż-żgħażagħ l-ewwel nett huwa żmien diffiċli, ġifieri żmien tal taż-żgħożija, tal-adolexxenti. L-ewwel nett huwa żmien qasir, jiġifieri qed tipprova tiffoka fuq żmien li huwa qasir ħafna u trid tipprova tolqot kemm jista' jkun l-esperjenzi ta' dawk ta' dawk l-adolexxenti. Ehm, l-iktar forsi l-iktar sfidi huma li trid tipprova tifhem minn xiex għaddejjin iż-żgħażagħ. Allura trid tibqa' kemm jista' jkun aġġornat maż-żgħażagħ ta' żmien. Għal fatt li jien għalliem forsi u nagħllem f'din l-età Forsi hija xi ħaġa li tgħinni f'dan is-sens. Ċaħna Smart huwa ktieb li jitkellem dwar il-ħajja ta' Sara li hija żagħżugħa li għandha problemi ta' komunikazzjoni ma' ma' ommha li hija ġurnalista, imma almenu jirnexxielha titkellem ftit man-nanna, n-nanna gwida li qisha tiggwida f'ħajjitha, u u fl-istess ħin ma' ma' Robert li huwa qisu l-boyfriend il-ġdid tagħha. Dan Robert ikun iħobb il-fotografija għax missieru jkun fotografu, isib missieru jidħol f'daqsxejn ta' kwistjoni ma' xi fotografiji oħra daqsxejn qarrieqa u tibda avventura minn hemmhekk li tinvolvi anke lil Sara. Il-fatt interessanti dwar dan il-ktieb huwa li mhuwiex in-narratur huwa mhuwiex wieħed mill-karattri, imma huwa oġġett li jkun il-ħin kollu ma' Sara. Ehm, il-fatt li jismu x'aħna smart forsi jtikom idea ta' x'inhu l-oġġett, in-narratur tal-ktieb. Dwar Jarmuk, Jarmuk huwa fih żewġ karattri ewlenin li huma Marwan u Chanel. Marwan ikun tifel Sirjan li sab ruħu hawn Malta flimkien ma' ommu wara li ħarab mill-gwerra tas-Sirja. Imma jibqa' qatt ma jambjenta ruħu hawn Malta, la fil-klassi la mal-ħbieb, jibqa' dejjem qisu barrani, qisu mormi, għalhekk il-logħob bil-kliem, mormi mis-soċjetà, mill-komunità ta' madwaru. Fl-istess ħin hemm Chanel. Chanel hija tfajla żagħżugħa li tkun fil-klassi ma' Marwan li l-problema tagħha hija li ommha telqet mid-dar u ħallietha Qisha tieħu ħsieb il-familja hi għaliex ħuha huwa moħħ ir-riħ u missierha baqa' qisu qatt ma rkupra miż-żmien li ommha telqet mid-dar u allura hi wkoll tispiċċa qisha maqtugħa mill-ħbieb għax qisha qisha barranija mill-komunità tagħha. U b'dak il-mod Marwan u Chanel l-istejjer tagħhom jiltaqgħu U hemmhekk tibda din it-tip ta' relazzjoni ta' sostenn imma sostenn daqsxejn dgħajjef. Tawwalt idi biex nixgħel il-bozza. Mit-tieqa ta' maġenb id-dawl kien ilu li ġabar ħwejġu u telaq jistrieħ. Dabbar rasu bħal dejjem bla kliem u bla sliem u telaqni fid-dlam ta' ħsibijieti. Lapes imgiddem kien qed jieħu gost idur f'idejja, jidħol bejn subgħa u ieħor f'logħba li nifhmuha jien u hu biss. Quddiemi, karta mżejna u mħanżra b'sensiela ta' tpinġijiet fil-ġnub li jinħolqu kull meta l-lapes jiddejjaq iterraq qalb is-swaba' bla sabar. Id-dawl tal-bozza ġabni f'tiegħi. Ġbidt il-karta lejja u ressaqt il-lapes għaċ-ċagħan. Laqqajthom flimkien, il-lapes u l-karta, magħquda bħal żewġ maħbubin. Ħassejt il-qilla ta' ġo fija tinfirex tul dirgħajja u ssib triqtha fil-palma t'idi l-leminija. Għafast u bqajt ngħafas sakemm il-karta ċediet u l-lapes sbokka mit-tarf l-ieħor. Toqba ċkejkna f'nofs il-karta. Ħriġt il-lapes u taqqabt oħra u oħra u oħra sakemm il-karta nbidlet f'għarbiel.